की सब होइ छै ये पड़ोसी हैया हमहूँ आबि गेलहुँ आउ ने हैया चाये पीबै लए बैसलहुँ हेँ आउ आउ ने बैसू ने चाय पीबै छी नहि नहि अहाँ पीबू हम पिए के एलहुँ हेँ तऽ फेर बनि जेतै तऽ की भऽ जेतै आब किया बनायब नहि नहि हम नहि पीब एकटा कप दए तऽ हैया एहिमे सँ बाँटि दै छियै कहै छै जे एक मे से बैठ खोटि कऽ पीबै छै ने तऽ प्रेम बढ़ै छै हम गिलासेमे पीबै छियै कनिए कनिए एहिमे से पी लेब की हेतै तऽ प्रेम बढ़ै छै ने अहाँ लए थोड़े बनेबै पीबू आइ हम चाय पीबै लए नहि आयल छलहुँ किया आयल छलहुँ कोनो खास बात की हँ से खासे बात बुझियौ आ फ्लैट लेलियै ने तऽ आब चलि जेबै सभगोटा ओहिमे आ एतऽ किराया पर लगा देबै बुझलियै ये ई तऽ बड़ खुशीके बात सुनेलहुँ बड्ड मोन खुश भऽ गेल मुदा अहाँ एतऽसँ चलि जेबै यऽ तऽ एतऽ केहन लगतै आँ आ खाली फोने पर बात हेतै ने हे कहियो कालके अबैत जाइत रहब सभसँ कनि भेँट घाँट करैत रहब तहियोसँ खास बात जे अहाँके बेटी हमरा बड्ड पसन्द अइ बुझलियै आ हमरे टा के कहै हमरा घरेमे सभके पसन्द छै तऽ हम कहलियै कि जे एक बेर अहाँसँ बात कऽ कऽ देखै छी अहाँ सभके जे राय विचार हुए तऽ कहब हमरा तऽ बड़ पसन्द अछि आ एतऽ तऽ रहब नहि जे अहाँ कहबै अगले आ बगलेमे हम तऽ आब जाइ छी फ्लैटमे तऽ आब अहाँ सब अपना में राय विचार क लेब तो हमरा कहब हमरा तो बड़ पसंद अछि ये से तो बड़ नीक बात बुझलिए अहाँ सब सन के लोक कत पायब मुदा ओकरा अखने पढ़ाई खत्म भेलैए तो कहलिए कि जे दू साल पहले घर के राज काज सिखा देबै तहन बियाह करबै अखन तो ओकरा एक कप चायो ने बनबऽ अबै छै तऽ कोना कऽ बियाह करा देबै कोनो बात नहि नहि अबै छै तऽ अइए अहाँ माय छियै हम नहि माय छियै हम सब चीज सिखा देबै बुझलियै हम कोनो पुतोह लऽ जाइ छी हम तऽ बेटी लऽ जाइ छी जे बेटी अहाँके से बेटी हमर बुझि गेलियै आब अहाँ अपन बेटी हमरा देब आइसँ हम अहाँ पड़ोसी नहि समधिन भेलहुँ समधिन आब धौर जाउ समधिन किया रहब जहिना पहिले पड़ोसी छलहुँ हेँ तहिना पड़ोसिए रहब बुझलियै समधिन कहै छथि आइए समधिन अहाँ बेटीके तऽ ठीके ने एक कप चाइयो बनबऽ अबैया हमरा भेल जे अहाँ ओहि दिन हमरा मजाक करैत रही हँ समधीन तऽ आब केना कऽ कहितहुँ नाच कऽ कऽ कऽ कहितहुँ जे हमरा बेटीके किछु नहि करऽ अबैया तऽ पहिले लऽ जाउ बेटीके सब चीज सिखायब तहन पठायब राखू अपने लग घर पैस कऽ आयल छलहुँ कहै लए जे हमरा अहाँके बेटी बड़ पसन्द अइ केलहुँ तऽ भुगतू लऽ नहि जायब हैया हम लऽ कऽ अबै छी कोनो बात नहि बाजऽ ने दही आबऽ ने दही तोरा लऽ कऽ देखै छियै जे केना हिम्मत होइ छै कि तोरा लऽ कऽ हमरा लऽ कऽ दऽ जाइ छी तू आबऽ ने दही बचि कऽ नहि जेती एतऽसँ कहै छै जे आ तहूँ कम नहि ने छह तोरो जे कहियो जे गै बुच्ची ई काज कऽ लिअ नहि माँ आइ तू कऽ ले काल्हि हम कऽ लेब सभ दिन तू इएह बात कहै छलह हमरा बुझी आब एहने होइ छै सासुर माथ खराब कऽ के रखने सब अछि बड़ हिम्मत छनि तऽ कनि लऽ कऽ आबत हमरा बेटीके हैया हम गेटे पर मे बैसल छियनि घर घुसि कऽ कहऽ आयल छलै हमरा अहाँके बेटी बड़ पसन्द अछि घर घुसी समधिन मे तऽ बेटाके बियाह केलथि हँ बियाह नहि केलथि हँ ई नाटक केलथि हँ कहै छै एकरे कहल जाइ छै दोस्ती मे कुछ